Bolamaka esasynda. Aý sen şu çoragy basyp biljek. Kelle itgöz öýtýän. Şu ýekeje döwüm çoragy basyp biljek adama müň manat berjek. Barmy basyp biljek? Ýokmy? Bäş müň manat. Barmy basyp biljek? Başlyk, ýüz müň manat berjek diýseňem, bize şo çöregi basgyladyp bilmersiň. Şoň üçin özüňi gynap oturma. Ine, gymmatlyklaryň ähmiýetiniň öwredilmegi diýip şuňa aýdylýar. Diýmek, pul berjek diýsegem çöregi basjak adam tapylanok eken. Ýeri beýle ýagdaýda, mugtuna ýalan sözleýän, gybat edýän, töhmet atýan adamlaryň sanynyň köp bolmagy Bir hili ýagdaý dämi? Biz näme üçin ýalan sözlemeli däl bolanda-da, edil şonuň ýaly berk durup bilemzok? Ýa-da köpçüligiň içinde biri gybat edip başlasa, birimiz şoňa näme üçin beýtme diýip bilemzok? Dogry çörek mukaddes. Ol ýerde ýatmaly däl. Şoň üçin beýleki gymmatlyklaram şeýle bolsun. Dogry sözläň. Gyýbat etmäň, töhmet atmaň. Söz eýesini tapar. Bolyberiň işiňiz bilen. Kyýamat gününe bir adam boljak diýipdir. Hudaý Taala muhakeme edilýän ýere getirjek diýipdir. Bu hem şol adama Allah Taala aýtjak, Men seni kän saňa bir makamlar berdim, iliň içinde jaýlar berdim, hany ol. Çagalar, geldim men-ä. Görmeň boleli. Bolan waka esasynda. Eje siz aýlaň ejesi jaň etdimi. Hawa gyzym. Eje ugradaýyň haýyş kakamdan sorap beräýiň haýyş haýyş. Bolýa hä jaň edeýin onda. Salam aý dogdy. Salam çagalar gowmy. Şad öýe geldim bolin çagalar ýaş toýa gidäýelliä. Ejelerem jaň etdi. Çagalar hemmeli gelip bolmaz-a. Ýok ýok. Restoran bar-a, Altynjan. Hä, Altynjan bolsa bolýa. Arkaýyn gidiberiň. Menem giçjik bararyn. Bolýa. Aha. Bolýa diýdi. Amelek owadan bolupdyrmy? Menden-ä owadan däl. Amelek men enemiň ýadygärlik beren ýüzügini dakjak ýöne ejeme aýtmaýda. Aýtjak ýöne ol sende-de. Men ejemden ak aýtdym. Aýtjak. Aýtma, men saňa bir zat çykaryp berjek. Öňem aladym geljek diýip. Şu gezek çynym. Bolýa. Salam, hoş geliňiz Altynjan restorana. Salam. Ýaş toýa geldik. Hä? Geçen çörek.

Bolýa goýup gidiber. Bale. Salam, hoş geldiňiz. Hoş gördük. Şu ýerde çagalar ýüzüp galdyrypdyr. Wiý, ýolbaşçymyza berdim dagam. Ýörüň aýdaýyn. Bale. Baş bank ýüzügi ýitep geldi. Geläýem. Salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Ine ýüzük. Çagalary galdyryp gidipdir öýtýän. Bu ýerde diňe süýji naharlar däl, ynsabam bar eken. Sag boluň. Altynjan diňe restoran däl-a. Ynsaply adamlaryň mekanydyr.

Gel bärik. Diňleýän agam. Kelläň ýerinde dälmi seň? Ýerinde. Şeýle kiçjik çagaň gulagyndan çekmäne utanmadyňmy? Ýöne ol ejeme sögdä agam. Düşündirmek üçin şeýtdim. Oglum gel bärik. Geç taýyp. Dep şuny. Işiň bile boluber. Geç oglum. Agam. Bete bağışlan. Ha, yan küçülme. Sağ ol, sağ ol. Düşünjeli oglan ekeniň. Hormat edip geleniň üçin sag bol. Bu hormat siz üçin däl. Bigünä çaga üçin. Siziň beren terbiýäňizden dereksiz nesil emele gelýär. Men saňa düşünmedimle? Ýylaşyp ýetişen ogluň özüň depende düşünersiň. Altynjam restorany siz ýaly müşderileň ýeri däl.